Lejla ħanlaqqakom ma' atleta li għandu 12 sena biss, Liam Daly, atleta ta' triathlon. F'Novembru li għadda, Liam impressjona lil ħafna meta rnexxilu jaqsam il-fliegu bl-għawm. miċ-ċirkewwa għal imġarixxini. Dan kollu biex iqajjem iktar kuxjenza dwar il-plastik, kemm qiegħed jagħmel ħsara lill-ibħra tagħna. Għalkemm għad għandu tnax-il sena biss, Liam, din mhijiex l-ewwel sfida ta' dan it-tip. Fil-fatt meta kellu tmien snin biss, ukoll qasam il-fliegu did-darba minn Kemunet għal Għawdex. Nisimgħu d-dettalji kollha meta ħa niltaqgħu ma' Liam minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time,

We are Cosmopolitan Developments. Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum il-5 ta' jannar tiġa għaddew ħames tim minn din is-sena il-ġdida. Illejla ħa nlaqqagħkom ma' atleta li meta s-sena li għaddiet qrajt x'għamel lili vera impressjonani u ma stajtx ma nistidnux hawnhekk biex jaqsam l-istorja tiegħu magħkom. Nilqa' miegħi lil Liam Daly. Hello Liam, kif int? Hello. Is-serata t-tajba, tista' takkomoda ruħek, jiena ħa mmur f'posti biex inżomm mat-tradizzjoni għax kull min jiġi hawnhekk ikolli bżonn nirreġistrah, ikolli bżonn id-dettalji. U lilek nagħmel l-istess. Isem u kunjom? Liam Daly. Liam Daly. Kunjomok mhux komuni Malta, le? Minn liema pajjiż ġej? Mill-Irlanda. Irlanda? Għandek in-nannu? Ija. Irlandiż? Ija. Data ta' twelid, Liam, x'inhi tiegħek? L-Erbgħa ta' Diċembru 2010. Erbgħa ta' Diċembru 2010. Happy belated birthday. Thank you. Xahar u ġurnat ilu kellek il-birthday. Fejn int imwieled? Rabat Għawdex. Rabat Għawdex, residenti. Rabat. Rabat. U professjoni. Student. Student. Li inti tattendi l-Iskola Nazzjonali tal-Isport. U l-isport tiegħek huwa? Triathlon. It-triathlon. Jien lilkom l-atleti tat-triathlon vera nammirakom. Għax intom ovvjament tridu tagħmlu effort mhux f'dixxiplina waħda biss, però tlieta. Il-ġurnata tiegħek, l-iskola, l-ġimgħa tiegħek, kif tkun imqassma? Aħna kuljum ikollna 8 lessons. Monday, Wednesday, Friday ikollna 3 lessons minnhom between the breaks ikollna triple main sport. U Tuesday u Thursday nkunu ma' tal-klassi u Tuesday nagħmlu fitness u Thursday nagħmlu fundamentals u l-bqija lessons normali. Liam, Novembru li għadda inti impressjonajt lil kulħadd Meta rnexxilek twettaq sfida? Minn fejn bdejtha l-għawma tiegħek? Minn miċ-Ċirkewwa. U wasalt? Ġarixxini. Jiġifieri b'kollox hemmhekk kemm, kemm hemm kilometers? Seven kilometers. Seven kilometers. U kemm domt tagħmilha l-għawma int? Two hours, five minutes. Wow. U waħdek għamiltha l-għawma? Le, kont ma' waħda minn tal-klabb tagħna u l-kowċ tiegħi Fabio Spiteri. Għalfejn iddeċidejt li tagħmel din l-għawma? Ehm, għax meta kont inkun fuq il-beaches, ehm, kont nara xi ftit skart u plastik u ma tantx ma tantx kienet togħġobni. Ehm, u għalhekk iddeċidejt li nibda ngħum. U tagħmel naqra kuxjenza, hux vera, biex in-nies ovvjament ibidlu naqra l-attitudni tagħhom. Ħa nieħdok lura għall-ġurnata li għamilt l-isfida, t-temp kif kien dakinhar? L-ewwel darba? Le, ta' November li għadda l-awma l-aħħar waħda li għamilt. Kien naqgħa mqalleb imma u kien hemm ukoll il-kurrenti. U meta tkun se tagħmel sfida bħal dik? Il-mumenti ta' qabel ma taqbeż fl-ilmek, x'tibda taħseb, x'ikun għaddej minn rasek? Nibda ngħid ejja. Wasalt hawnhekk, qiegħed hawn, irrid nagħmilha, ejja, irrid nispiċċa, irrid nitla' mġarrixxini u nkun ferħan. U tagħmel ovvjament kuraġġ lilek innifsek. Kif semmejt fl-introduzzjoni, Liam, din mhix l-ewwel sfida tiegħek, mhix l-ewwel għawma fit-tul tiegħek. L-ewwel għawma li għamilt hekk naqra. L-ewwel darba kelli tmien snin, u għomt bejn Kamonet u Ħondoq ir-Rummin. U dakinhar ma' min kont għomt? Ma' wieħed minn tal-klabb tagħna u dakinhar kien vera mqalleb ukoll. Il-baħar kien imqalleb dakinhar? U xorta rnexxielek tagħmilha l-isfida? U ovvjament ma qtajtx qalbek u bqajt tippersisti. Liam, Għadna kemm semmejna l-fatt li meta tkun qiegħed fuq il-baħar, għax ovvjament tqatta' ħafna ħin tittrejnja, tkun fuq il-beaches tara ħafna plastik, li ovvjament jirrabjak, ma nafx jekk jiġrilkx bħali. Però min ta' ara, ħa npoġġilek hekk id-domanda, in-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek taħseb li jafu biżżejjed kemm qiegħed jagħmel ħsara l-plastik lill-baħar? Ma naħsibx le. Għadhom they're not aware about the problem. U dawk li huma tal-ġenerazzjoni ikbar, u mbagħad li huma d-daqs tal-età tiegħi forsi u ikbar, jafu kemm qed jagħmel ħsara l-plastik? Għalija naħseb anzi agħar. Għaliex? Ehm, jisni għax dejjem nara mill-ġenituri u dawk li jkunu Għandhom aktar fl-età, dejjem dawk l-aktar li nara jarmu barra u hekk. Jien xi ħaġa vera li tirrabjani li jien meta nkunu qegħdin nagħmlu l-beach clean-ups, eżempju, fis-sajf, vera nirrabja meta nibda nara ħafna loqom ta' sigaretti. Impressjonanti kemm tara loqom ta' sigaretti hekk. Hawn min ipejjep u jaqbad u jarmi l-filter tas-sigarett mal-art. Jien għalija dik il-ħaġa vera tirrabjani. Ħa nieħdok naqra lura lejn is-sajf li għadda. Sibna filmat tiegħek qiegħed tirrelaxxa f'Ekruna. Fejn kontu hemmhekk? Konna Golden Bay u kien hemm fekruna nett u semmewha nett għax dak li li sabha u kienet maqbuda ġo nett u għenha. Imbagħad tawha lin-Nature Trust u ħadu ħsiebha għal xi sena u f'Novembru tas-sena l-oħra Kont hemm mal-Ministru u I released it. Għax fil-fatt waħda mill-problemi tal-plastik fil-baħar hija li l-kreaturi tal-baħar jiġrilhom l-ħsara bħal dil-fekruna nett inqabdet fi xbieki u kellha l-ħsara fil-fins tagħha u għalhekk kellha mbagħad bżonn tmur għand in-Nature Trust. Liam jien ngħidlek proset tal-inizjattivi tiegħek u tax-xogħol li qiegħed tagħmel ismagħni qabel ma tħallini għax la semmejna lil Nett ma nistgħux ma nsemmux lil Molly. Il-kelba tiegħek. Kemm għandha żmien Molly? Għadha kemm għal F'Novembru li għadda għalqet six. U Molly bħalek tħobb tgħum jew le? Le xejn. Le? Xejn. Il-Mummy Sandra qaltli li l-isports tagħha huwa li toqgħod tiġri bil-biċċiet tal-platti jew tqatta' l-biċċiet tal-platti. Ija. Imqar b'ha Molly? Ħafna. Imma issa Qed trabbi l-għaqal. Ija. Liam, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, wisq iktar proset u hekk dixxiplinat u determinat sabiex tilħaq il-miri li dejjem hekk tpoġġi għalik innifsek. Proset u jalla ħafna iktar nies bħal, ħafna iktar nies hemm barra jiddeċiedu li jagħmlu bħalek u jqajmu iktar kuxjenza biex nieħdu ħsieb l-ambjent. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, fil-fatt grazzi għall-Baroness. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' ġubon Baroness biex dejjem tkun tista' tgawdi t-togħma kif ukoll tikkombinhom mal-ingredjenti favoritti tiegħek għal togħma perfetta. Kif ukoll, grazzi għal Yogiti, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali biex tagħlaq il-ġurnata jew wara xi training session tajba, m'hemm xejn aħjar minn naqra te tajjeb. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Thank you. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom biex tieqfgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira żgħira ta' riklami. Kif niġu lura għandna kollegamment mat-tabiba tagħna, Dr. Christine Buhagiar, kif ukoll ħa nilagħbu kontra 30 sekonda. Eqfgħu hemmhekk.

Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop u pommi ma, ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop u pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

Jennifer Dmek Beauty Salon huwa post fejn nofru ktar minn servizz wieħed li huwa relatat mal-beauty treatment, kemm facials, cool peels, ukoll nagħmlu eyebrows, lashes, laser hair removal u anka tattoo removal. Hawnhekk l isbaħ ħaġa naraw in-nies kuntenti, kemm jekk tejbu l-ġilda tagħhom bit-trattamenti tagħna u kif ukoll jekk saru kapaċi iżjed jagħmlu l-makeup. bil-makeup courses li nagħmlu. Apparti minn hekk, għal meta jiġu hawnhekk biex nieħdu ħsiebhom għal dik l-okkażjoni speċjali. Saving never looked this good. Esprit, level one at the point.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura l-prime time illum ħanħabru kompetizzjoni ġdida fl-imkien ma' United Colors of Benetton. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni sempliċi ħafna. Naf li ħafna minnkom tħobbu s-sales u għalhekk kull ma rridu minn għandkom huwa ritratt fejn intom qegħdin iżommu karta, blackboard, insomma qed iżommu xi ħaġa fejn fuqha Ħa jkollkom miktub I love sales. Dak ir-ritratt li tieħdu mbagħad ibagħtuhulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici dott TV, u grazzi għal United Colours of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa, fil-fatt hemm ħafna rigali differenti li huma għad-dispożizzjoni tagħkom biex jintrebħu, grazzi għal United Colours of Benetton. Ovvjament ix-xahar ta' Jannar huwa xahar sinonimu mas-sales u allura aħna ħriġna b'din l-inizjattiva li rridu naraw naqra mingħandkom Kemm intom appassjonati tas-sales b'dawn ir-ritratti li ħa tibgħatulna. Qed nistenna r-ritratti tagħkom. Issa, wasal il-ħin biex tagħmlu kollegament mat-tabiba ta' Prime Time, Dr. Kristen Buhaġar. Merħba, jiena Kristen Buħaġar, tabiba u direttriċi fis-St Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa u hija komuni ħafna, il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti jkunu mimlijin bajd jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma. waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol-ovary, għalhekk diffiċli biex issir fertilizzazzjoni, u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kundizzjoni hija kemxejn komuni u taffettwa madwar tlieta u għaxra fil-mija tan-nisa kollha ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari, jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll, bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem, kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi nsibu wkoll li maż-żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal dijabete, kolesterol għoli, mard tal-qalb u problemi tal-fwied. Mhuwiex magħruf eżatta x'jikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kundizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar agħar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed. Għalhekk bħal ħafna mard kroniku ieħor, importanti li d-dijanjosi u t-trattament jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-piż u tiekol dieta bilanċjata. Lil hinn minn hekk, jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anki fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila, anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu lill-persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba. Għall-uġigħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, b'formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa. Il-jackpot ta' kontra 30 sekond għandu valur ta' 175 euro jekk kemm il-darba jaslu ħames risposti tajbin. Qabel ma jiskadi l-ħin dak il-valur jintrebaħ jekk le ser jintira ta' telefonata li jmiss. Dak il-valur jinbidel la darba jintazel is-set ta' domandi. Hemm valuri pożittivi u negattivi, li jistgħu jżidu jew inkella jnaqqsu l-valur tal-jackpot. Is-serata t-tajba minn hemm! Josette. Josette, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Numru ħamsa. Is-sett numru ħamsa. Josette, ċerta li trid il-ħamsa? Iva, ċerta. Bis-set numru ħamsa ħa mmorru għaxar ewro lura, ħa ninżlu għal 165. Josette, titħarbatx, ibqa' konċentrata, xorta għad għandek iċ-ċans li terbaħ il-flus cash, it-30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Ara tlaqna. Iddividi 54 b'sitta. Tnax. Ħażina. Il-plejer Malti Karmel Busuttil, il-Bużu, kien jilgħab ma' Sliema Wanderers, veru jew falz? Falz. Ħażina. Kemm il stilla hemm fuq il-bandiera tal-Awstralja? Erbatax. Ħażina. X'jismu l-film, musical, li minnu huwa bbażat fuq il-kanzunetti tal-grupp Żvediż ABBA? Xejn? Mamma mia, n-notara tgħidilna li waslet però mhux fil-ħin. Tara anke Nelly għandha wiċċha nkwetat. Għandha wiċċha nkwetat għax ma waslux il-ħames risposti tajbin. Dak ifisser li l-jackpot jieqpa' hawnhekk u jintiret għal għada. Għada ħa nkomplu nilagħbu kontra 30 sekonda. Jekk trid tirreġistra l-parteċipazzjoni tiegħek trid tibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli Il-ħwejjeġ illejla u ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Sadanittant, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb, nixtieqilkom is-saħħa u bħal dejjem, grazzi talli kontu miegħi.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

Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.